Bi navê Xwedayê Kurdistanê. Îro mijara me peymana Medîneyê û peymaneka Kurdistanî çima pêwîstî bi mijareke bi vî rengî çêbû yanî. Yanî peymana Medîneyê çi ye û peymaneka Kurdistanî çi ye? Em ê li ser wê biaxivin. Helbet peymana Medîneyê bi erebî yanî zemanê ku em bêjin hatiye amade kirin jî re gotin e Sahîfetul Medîne yanî rûpela Medîneyê. Wisa hatiye gotin. Îro jê re dibêjin hinek dibêjin peyman peymana Medîneyê hinek dibêjin destûra Medîneyê destûr bi wateya Qanûna bingehîn ez ê bibêjim, bi kar bînim. Jixwe di lîteraturê de heye lê gelek kes dibêjin makezagon ji bo destûrê yan jî anayasa em bêjin bi tirkî lê destûr çêtir e yanî. Destûra Medîneyê, Peymana Medîneyê yan jî Sehîfeya Medîneyê di wî zamanî de wisa hatiye gotin. Ev peyman di navbera kesên Medîneyê de hatiye çêkirin. Di pêşiya wê de em ê hinek li ser rewşa xwe ya îro yanê li Kurdistanê çima peymanek pêwîst e, hewce ye peymaneke Kurdistanî di navbera gelê Kurdistanê de yanê di navbera beşên cuda yên gelê Kurdistanê de. Te dî îro li Kurdistanê pêkhateyên ji hev cuda yên dînî û mezhebî û etnîkî hene. Yanî civaka Kurdistanê civakeka yekreng yan jî homojen nîne. Ê helbet îro yanî Kurdistaneke me ya serbixwe nîne, tuneye yanî. Ev ji bo siberojê ye. Yanî hiqûqa me ya navxwe divê çawa be. Niha projeya te ya siberojê ya ji bo Kurdistanê karîger e em bêjin li ser wan kesan ku gelo werin beşdarî wê projeyê bibin, beşdarî wê têkoşanê, têkoşana neteweyî bibin yan nebin. Yanî tu ji bo siberoja Kurdistanê modeleka çawa ya rêveberiyê pêşniyar dikî ev gelek girîng e ji bo ku tu mirovan yan jî em bêjin li Kurdistanê Kurdan yan jî kesên li derveyî Kurdan qane bikî. Duy projeyê de. Niha te dît di nava kurdan de, di nava tevgerên kurdan de hinek dibêjin eger Kurdistanek ava bibe divê Kurdistaneke îslamî be. Hinek dibêjin divê Kurdistaneke sekuler be. Hinek dibêjin bila Kurdistan ava bibe hema çawa dibe bila bibe yani. İslami, seküler ne giringe. Hinek jî dibêjin Pêşî bila Kurdistan ava be, paşê îdeolojiyên cuda cuda bila em bêjin şerê hev bikin. Têb koştin. Niha bi me ev her çar jî şaşin. Em mehkûmê van çar alternatîvan nînin. Em dikarin alternatîveka baştir pêşniyar bikin îro. Wextê ku em dibêjin Kurdistaneke Îslamî yan jî Kurdistaneke sekuler yan jî ew modelên din ji bo me ne baş in helbet em behsa Kurdistaneke Îslamî em behsa Îslamîzma reel dikin. Yanî li gor Îslamîzma reel Kurdistaneke Îslamî û li gor sekulerîzma reel Kurdistaneka Îslamî. Yanê Îslamîstên me îro gava dibêne Kurdistaneke Îslamî, Kurdistaneka çawa xeyal dikin? Sekûlerên me gava dibêjin Kurdistaneka sekûler, Kurdistaneka çawa xeyal dikin? Em Îslamîzma reel jî, sekûlerîzma reel jî wek du îdeolojiyên totalîter dibînin. Û di heman demê de despot û jakoben dibînin. Ji ber wê jî yanî Kurdistaneke ku bi van modelan were avakirin dê Kurdistaneke azadîxwaz û yeksanîxwaz nebe yanî. Her çend her çend sekûlerîstên me îdiaya azadiyê û yeksaniyê bikin jî lê di bingehê de Di ya wan jî wisa nebe yanî bi qasî ku bi xwe behs dikin yanî azadiya ku behs dikin û yeksaniya ku behs dikin em dibînin ku ji bo îslamê ne carî ye yanî ji bo wan wisa ye her wekî îslamîstan yanî versiyonên em bêjin cudayên hev in ev herdû jî. Me got em ê projeyeka nû pêşniyar bikin ku ji van her çar alternatîvan cudatir be, azadîxwaztir û yeksanîxwaztir be. Me bi taybetî Peymana Medîneyê yanî em bêjin îro wek referansekê yanî wextê ku em behsa peymaneka Kurdistanî dikin me behsa Peymana Medîneyê jî kiriye. Peymana Medîneyê jî kir çima niha Li Rojhilata Navîn û li cîhana Îslamî ku Kurdistan jî beşek ji vê erdnîgariyê ye, di warê em bêjin dînî de kêşeyeke mezin heye. Yanê îro tu nikarî dîn bi temamî piştgûh bikî û siyasetekê bikî. Li Kurdistanê jî li Rojhilata Navîn jî yanê tu baweriya te bi vî dînî hebe yan jî tunebe ev ne girîng e yanê. Ji ber wê jî divê em di nava Îslamê bi xwe de jî projeyeka civakiya azadîxwaz û yeksanîxwaz bikaribin derbixine holê. Çimkî Îslam li vê erdnîgariyê bi hêz e û bihêztirîn îdeolojî ye îro jî, bihêztirîn doktrîn e, bihêztirîn îdeolojî ye. Îro jî wisa ye û wisa xuya dike ku bi siberojê jî dê vê serdestiya xwe bidomîne. Ji ber hindê em neçar in di nava Îslamê bi xwe de jî projeyeka azadîxwaz û her wisa ji ber ku em Kurd in û Kurdistanî ne hem azadîxwaz û hem welatparêz û neteweperwer derbixin. Ji ber wê em li ser peymana Medîneyê bisekinin. Na dî sed pêşiya axiftina li ser bendên peymana Medîneyê divê em vê bizanin ku ev peyman yan jî ev teksta ku em jê re dibin peymana Medîneyê wekî hemû tekstên dîrokî di nava hinek şert û mercan da peyda bûye. Yanî ji ber hinek pêwîstiyan peyda bûye. Yanî tu teksteka dîrokî li derveyî realîteya xwe, li derveyî em bêjin şert û mercên xwe peyda nabe. Li gor pêwîstiyên wî zemanî, wê civakê û wê çandê têkiliyên em bêjin siyasî û her wekî din ew tekst Duê qonaxa dîrokî de peyda dibe. Hêja ji bo ji bo wê jî ji ber wê jî divê em li rewşa civakî û dînî û siyasî û etnîkî ya Medîneyê binêrin ka gelo rewşeke çawa ye, ev peyman di rewşeke çawa de hatiye amadekirin. Niha ji aliyê em bêjin dînî ve ku em berî xwe didine Medîneyê helbet ev peyman piştî hicretê. Hicret wekî hûn jî dizanin di sala şeş sed û bîst û duan da ya mîladî ji Mekkeyê pêxember û hinek misilmanên din hicretî Medîneyê dikin. Ev peymana hanê jî Hema piştî wê hicretê hatiye amadekirin. Piştî hicretê beriya şerê Bedrê. Şerê Bedrê şeş sed û bîst û çar hicret şeş sed û bîst û du yanê di wê navberê de ev peyman hatiye amadekirin. Em lê binêrin ka gelo li Medîneyê kîjan em bêjin pêkhateyên dînî û etnîkî hene. Yanê li gor zanyariyên dîrokî nifûsa Medîneyê hingê texmînî helbet em dibêjin li dor deh hezar ye. Deh hezar. Kîjan pêkhate hene yek misilman hene, misilman nû em bêjin ji xwe çêbûne li Medîneyê. Di du mişrik hene, mişrikên Medîneyê û sisê jî Cuhû hene, Yehûdî li Medîneyê hene. Yanî bi hejmarek gelek kêm jî Mesîhî hene. Lê em ê behsa wan nekin çunke ew gelek kêm in. Yanî sê pêkhateyên serekî, misilman, muşrik û cuhû. Hejmar me got nifûsa Medîneyê nêzî deh hezaran e, yanî li dor deh hezaran kêmiyan jî zêde. Ji van deh hezaran hezar û pênc sed heb ji wan misilman in.

Cuhî jî ji sê qebîleyan pêk tên, Benû Qeynûqa dibêjin yek ji wan, Benû Nedîr û Benû Qureyze dibêjin. Yanî Qureyzî û Nedîrî û Qeynûqaî ev sê qebîleyên cuhîyan in û du qebîleyên mişrikên ereb yan jî erebên mişrik hene li wê derê. Helbet beşek ji van em bêjin mişrikan dibine misilman. Em bêjin. Wextî ku hicreta Medîneyê çêdibe, hê di pêşiya hicretê de beşek ji wan dibine misilman, piştî ku pêxember jî tê, yanî kesên ku bîne misilman hinek ji wan mihacir in, yanî qureyşî ne û hinek ji wan jî ewsî û xezrecî ne, yanî hinek erebên muşrik bîne misilman. Welhasil cariyê dînî de muşrik hene, misilman hene û yehûdî hene. Cariyê etnîkî de jî Ji xwe Yehûdî, Cihû, Ereb nînin, yanî etnîsîteyek ser bixwene. Ewsî û Xezrecî me got Ereb in, Qureyşiyên ku hicret kirine jî, Qureyşî jî bi rastî bi eslê xwe ne Ereb in. Lê di nava Ereban de bûne Ereb. Ji wan re Erebên miste'reb tê gotin. Ewsî û Xezrecî bi eslê xwe jî Ereb in, yanî Erebên eslî ne, yanî bi eslê xwe Yemenî ne, lê Qureyşî bi eslê xwe, Ne Ereb in lê bûne Ereb. Yanî di rastiyê de Qureyşî ji Ereban zêdetir ji aliyê etnîkî ve nêzîkî Yehudiyan in. Çunkî Qureyşî Ednanî ne, Ednanî yanî Îsmaîlî yanî Îbrahîmî, yanî ji Îbrahîm hatine û cihû jî ji Îbrahîm hatine, ji ber wê jî yanî Qureyşî û Yehûdî zêdetir nêzîkî hev in ji aliyê etnîkî ve. Lê êdî etnîsîte Diyardek, fenomenek zimanî û çandî ye. Yanî ne em bêjin genetîkî yan jî biyolojîk e, irqî ye. Ji ber wê jî êdî bûne ereb. Qureyşî jî bûne ereb yanî li wê derê. Yanî ji aliyê etnîkî ve jî rewşek wiha heye li Medîneyê. Ê helbet piştî ku ev hicret dikin ê li wê derê êdî pêwîstiyek Çawa çêdibe? Divê têkiliyên civakî, têkiliyên siyasî, têkiliyên aborî hem ji bo civaka Medîneyê ji ber ku ji pêkhateyên cuda pêk tê, divê ev têkilî hem werne sazkirin, werne diyarkirin, em ê çawa bikin, yanê têkiliyên me dê çawa bin û her wisa kesên ku hicret kirine yanê hatine, yanê bûne misilman û hatine wê derê, neyarên wan hene li Mekkeyê, kî ne? Qureyşî ne. Anêr ew cî spamên wan in lê müşrik in û dixwazin ku misilmanên hatine Medîneyê werne teslîmkirin. Yanî dîsa bêne vegerandin ji bo Mekkeyê yanî bişînine Mekkeyê. Ji ber wê jî pêwîstiyek çêdibe hem ji bo xweparastinê yanî misilman divê hem xwe biparêzin ji Qureyşiyan, Qureyşiyên Mekkeyê û divê li Medîneyê bi xwe jî Têkiliyên xwe em bêjin digel muşrikan û digel cihuyan bingeheka hiqûqî jê re danin. Yan di nava van şert û mercên civakî û siyasî û dînî û etnîkî de pêwîstî bi amadekirina vê peymanê çêdibe. Hingê li Medîneyê jixwe dewletek tune ye. Civakek eşîrî yan jî qebîlewî ye. Medîne yan jî Mekke jî yan yan bêjin bi wateya îro yan jî bi wateya wê rojê jî dewletek tune ye. Helbet di navbera wan da jî yan bêjin di nava xwe da yanê sîstemeka xwe ya rêveberiyê yan bêjin danîne lê ne di formata dewletê de ye. Belê. Li wê derê rewşa ku sahel Medîneyê qiyas bikin mesela bi rewşa îro ya Kurdistanê re yanî ji aliyê em bêjin pêkhateyên dînî û etnîkî ve li Kurdistanê pêkhateya serekî belê misilman in û di nava misilmanan de jî sunî ne. Ji bilî sunniyan em bêjin li Kurdistanê elewî hene û yarsan hene, li bakurê Kurdistanê elewî, li rojhilat û başûr jî yarsan yan jî navên cuda jî tê gotin ehlê heq yan jî kakayî yan jî elî îlahî û her wekî din lê peyva yarsan çêtir e peyvek kurdî ye û her wisa li Kurdistanê êzdî hene. Hinek kurdên şîî jî hene. Û her wisa li Kurdistanê Mesîhî hene û cihû hene. Bi rastî piştî em bêjin avabûna dewleta Îsraîlê piştî çil û nehan cihûyên Kurdistanê êdî ew jî çine Îsraîlê di pêncî û yek pêncî û du duan de. Yanî hejmarek zêde nemaye cihû. Lê belê Mesîhî hene em bêjin Aşûrî, Siryanî, Kildanî, Êrmenî hene. Ji aliyê dînî ve em bêjin civakek Perrangê Kurdistan û ji aliyê mezhebî ve jî, ji aliyê etnîkî ve jî em bêjin ji xwe miletê serekî Kurd, miletê Kurd li Kurdistanê, piştî wan em bêjin Ereb hene, hinek Tirk, Tirkmen hene, Êrmenî, Siryanî, Kildanî em bêjin hene. û hinek em bêjin miletên cuda bi hejmarên kêm jî hene helbet. Yanê civakeka têkel e ji aliyê etnîkî de jî. Ê gava helbet hiqûqa navbera van were em bêjin sazkirin, divê ev nehomojenîya civakê, têkeliya civakê jî li ber çavan were girtin. Belê em werin li ser xalên peymanê hinek biaxivin. Na peymana Medîneyê bi rastî em dikarin bêjin ji xwe ku em behsa bendan û xalên di vê peymanê de bikin hûnê jî bibînin yan jî kesên xwendine ji xwe zanin tewriya pêkvejiyanê ya Îslamê ye. Heta ne bi tenê tewrî, tewrî û pratîka pêkvejiyanê ya Îslamê ye. Em dibînin ku di vê peymanê de yanî pêkvejiyana hemû cudahiyên Medîneyê bi rengekî azad û yeksan hatiye duristkirin, hatiye sazkirin. Ev gelek girîng e yanî îro em bêjin ji xwe mezintirîn pêwîstiya me jî ev e. Yanî pêkvejiyana hemû cudahiyan li Kurdistanê yan jî li Rojhilata Navîn Îro em bêjin xwe kêşeya me digel hêzên serwerên Rojhilata Navîn, dewletên serdestên Kurdistanê ev e. Yanê pêkvejiyana cudahiyan bi rengekî ha cudahî bi hev re dijîn. Lê ne bi rengekî azadane û yeksanane. Yanê ne azad ne yeksan. Ne wekî hev. Yanê problem jî di bingehê de ev e. Pêkvejiyana cudahiyan divê bi rengekî Azad û yeksan be. Jixwe armanca me ji we ku em ji nava Îslamê bi xwe şiroveyeka azadîxwaz yanî îro li Kurdistanê şiroveyeka azadîxwaz û neteweperwer û welatparêz niştimanperwer derbixin. Peymana Medîneyê jî yek ji wan çavkaniyên dînî ye ku em dikarin ji vê peymanê şiroveyeke azadîxwaz û welatparêz derbixin. Azadîxwaz di warê em bêjin cudahiyên dînî û mezhebî û etnîkî de, yanî bi wê wateyê azadîxwaz, Welatparêz jî em bêjin îro em li Kurdistanê ne miletekî bindestin welatekî em bêjin dagîrkirî heye. Divê ev milet rabe em bêjin xwe ji vê rewşê rizgar bike. Em ê ji hinek bendên vê peymanê şiroveyeka bi vî rengî bikarbin yekser derbixin. Niha

Temam ev teksteke di navbera kê da? Navbera mu'min û misilmanên Qureyşiyan û Yesribiyan yanî Yesrib navê Medîneyê ye yanî tedî li wê derê mu'min û misilmanên Qureyşî hene ku hicret kirine û ji ensariyan jî Yesribî yanî Medîneyî hene. Di navbera wan da wekî din wemen Tebi'ehum. Û kesên, yanî di navbera mu'min û misilmanên Qureyşî û Yesribî û kesên ku xwe li wan girtine, we lehiqe bihim û kesên ku beşdarî wan bûne, we cahede me'ehum. Û kesên ku bi wan re tê dikoşin. Bala xwe bi dê yanî ev peyman Kî û kî li xwe digire? Benda yekem em bendek din jî ku eşkere eşkeretir navê em bêjin pêkhateyeka din a dînî û etnîkî dibêje. Mesela benda yekem bî benda bîst û pêncem jî dibê inne yehûde benî ewfin ha dewama benda yekem jî em bêjin dibê Tedî me behsa van kesan kir, kesên ku ev peyma dina ber wan de hatiye danîn. Ew kî ne? Me behsa wan kir, piştî wê jî dibê we hum ummetun wahidetun ew yek ummetek in min donîn nas ji mirovên din cudatir.

Yanî û ev heta ev rîwayet ji rîwayetan din bihêztir e. Yanî rîwayeta min el mu'minîn ji rîwayeta me'el mu'minîn bihêztir e. Lê ji bo ku em deriyê em bêjin nîqaşeke din venekin îcar nake em ser bisekinin werhasil dibê cih û yehûdî umetek in digel mu'minan. Û ji xwe benda pêşî jî mesela got çi ev tev mesela yek umetek in ji hemûyan bêjin mirovên din cudatir. Ha em dibînin ku li vê derê wisa be Wateyeka din a umetê heye, peyva umetê. Tedî îro yek ji wan peyvan e ku herî zêde tê bikaran in û herî zêde jî em bêjin têkoşana neteweyî ya miletê Kurd jê zirar dibîne yanî. Yanî bi rengekî wisa behsa peyva umetê tê kirin ku ev peyv yanî ji bo berdewamiya serdestiya miletên yan jî dewletên li Kurdistanê rizayek siyasî hildiberîne yanî di navbera Kurdan û miletên dinên misilman da. Ji bo ku ev were hilweşandin helbet me gelek caran yanê li ser van tiştan xeber daye em ê niha tenê Besa umet ê divê tekstê de bikin. Umet bi gelek wateyan hatiye yanî. Mesela em bêjin ne bi tenê ji bo civaka însanan jî, mesela ji bo koma heywanan jî umet hatiye gotin. Ji bo koma cinan jî hatiye gotin. Yan jî ji bo yek şexsekî jî mesela di Quranê de ji bo Îbrahîm pêxember umet mesela tê gotin. Lê em dibînin ku di teksta Peymana Medîneyê de umet Ne bi wateya îtîqadî, yanî ne tenê ji bo civaka misilmanan hatiye gotin. Ji bo temamê pêkhateyên cudayên dînî û mezhebî û etnîkî yên gelê Medîneyê hatiye gotin ummet. Yanî li vê derê ummet bi qewlê Mihemed Hemîdullah, Dibê civakeke peymanê. Mihemed Hemdûllah dibêje li vê derê ji bo ummetê dibê civaka peymanê. Fazlur Rehman jî dibê yekîtiyeke exlaqî û siyasî. Yekîtiyeke exlaqî û siyasî Şenqîtî Mihemed Mixtar El Şenqîtî ew jî rewşenbîrekî misilmanê Morîtanî ye. Ew jî dibê Civaka hevwelatiyê yanî umet civaka hevwelatiyê. Xulase em dikarin bêjin umet li vê derê civakeka yanî yekîtiyeka civakî siyasî ya li ser zemîneke hiqûqî. Yanî bi wateya yekîtiyeka civakî siyasî ya li ser zemîneke hiqûqî. ku di vê peymanê de, ev peyman di heman demê de teksteke hiqûqî ye, teksteke siyasî ye, em bêjin destûreke yanî. Wisa be li vê derê umet yanî ew civakek ku yekîtiyeke destûrî pêk aniye. Yanî hiqûqek hiqûqek heye di navbera wan de. Yanî ne bi tenê em bêjin wila ez misilmanim ew jî misilman e, em umetekin, Nexêr. Heta ku em derkevin li derveyî vê peymanê em dibînin ku carna kesên ku ji aliyê îtîqadî ve misilman in lê belê ku hê hicret nekirine nehatine Medîneyê ew kesên li Medîneyê û ku beşek ji peymanê ne ji wan pêştir in yanî ji kesên ku misilman in lê nehatine Medîneyê pêştir in yanî mesela kesên ku peyman bi wan re hatiye danîn ev jî yekser di ayetê de mesela jixwe hatiye diyar kirin. Yanê bi vê peymanê lihevkirineka civakî û siyasî konsensûseka civakî û siyasî di navbera pêkhateyên cuda yên dînî û etnîkî de hatiye sazkirin ku ev jî gelek girîng e. Dîsa

Dînê misilmanan ji misilmanan re ev jî gelek giring e. Yani dînê cihûyan ji cihûyan re, dînê misilmanan ji misilmanan re. Û xwe di bendên din de tedî me got ev peyman di navbera em bêjin misilman, cihû û mişrikan de. Di bendên din de xwe behsa mişrikan jî tê kirin û mesela di hinek bendan de em dibînin ku mesela wiha tê gotin. Mesela em bêjin inne benî fulanin ala meaqîlihim. Yani dibê me bera filan ber yan jî filan eşîr yan jî filan em bêjin qebîle li ser meaqîlîhîm ji bo diyetan hatiye gotin yanê gava ku em bêjin kuştinek çêdibe dibê her qebîleyek yan jî her eşîrek li pey edetê xwe ye yanê edetê wan çawa be ew ê wisa em bêjin wê dozê safî bikin, çareser bikin. Yanê li vê derê urf, urfên em bêjin mişrikan yan jî urfên beriya İslamê, edetên beriya İslamê jî tê naskirin. Yanê ne bi tenê em bêjin tekstên dînî. û jixwe yanî ji bo destûreka îslamî ne mimkun e ku yekane çavkanî tekstên dînî be çima çunki tekstên dînî sînordar in lê jiyan bê sînor e ji ber ku jiyan bê sînor e tu nikarî yanî bi tekstên tenê bi tekstên dînî jiyanê dîzayn bikî Ji ber hindê jî ji xwe divê teksê de di peymana Medîneyê de jî em dibînin ku çavkaniyên li derveyî teksên dînî jî wek çavkaniyên hiqûqî hatine qebûlkirin û her wisa ji xwe dînên cuda ji xwe hatine qebûlkirin yanî yanî dînên dînê cihûyan ji cihûyan re cihû dê kar û barên xwe yên nav xwe Li gor bîr û baweriyên xwe, li gor edetên xwe dê dîzayn bikin. Yanî ev peyman çi dike? Her em bêjin pêkhateyeka civaka Medîneyê di kar û barên xwe yên navxwe de serbixwe ye. Yanî li wê derê bi rastî yanî wek ku sîstemeka konfederal yan jî sîstemeka federal hatiye sazkirin di navbera van pêkhateyên cuda yên dînî û etnîkî de. Yanî di kar û barên navxwe de bi temamî serbixwe ne. Yanî em bêjin cihû ew ê li pey em bêjin dînê xwe û عادتên xwe biçin müşrik ew ê li pay dînê xwe û adetên xwe biçin û misilman jî ew ê li pay dînê xwe û adetên xwe biçin û kar û barên xwe jî em bêjin li gor bîr û baweriyên xwe saz bikin yanî yanî ew pirrengiya civakê hatiye qebûlkirin civak bi rengekî azad û yeksan yanî her pêkhate bi rengekî azad û yeksan xwe bi rê ve dibe. Yanî ji aliyê hiqûqî ve em bêjin pluralîzmek heye, yanî pirhiqûqî heye. Yek hiqûqek yanî yek sîstemeke hiqûqî li ser tevahiya em bêjin cudahiyên civakê, tevahiya rengên civakê nehatiye ferzkirin. Pluralîzm hatiye qebûlkirin, yanî peyva azadî û yeksaniyê. Yanî yekser ew têgeh nehatine bikaranîn jî lê ew wate, ew naverok di peymanê de heye yanî. Yani azadiya cihûyan, azadiya mişrikan û azadiya misilmanan. Balo ev dişe gelek girîng e. Yanî ji ber mişrikan direvin, yanî ji mişrikên Mekkeyê direvin, tên li Medîneyê Digel mişrikan jiyaneka em bêjin pêkvejiyana em bêjin digel mişrikan jî digel cihêjiyan jî pêkvejiyaneke azad û yeksan mesela pêk dînin. Ev gelek giring e. Ev çi de nîşan yanî yanî ji ber şirkê narevin. Ji ber ku mişrikên Mekkeyê zordar bûn. Yanî ji ber zordariya wan ji ber zilma wan Hicret dikin. Ne ji ber şirka wan. Eger li Mekkeyê azadiya fikrî hebûya, azadiya xwe derbirînê, azadiya xwe îfadekirinê hebûya, ew ê heta heta jî xwe li Mekkeyê bimana û xwe li wê derê meselan bêjin dînê xwe teblîx bikirin. Ev teblîxkirina dînekî yanî ev azadiya fikrî ye ne wisa. Fikrên xwe dibêjî yanî tu li wê derê şer nakî. Lê ew nahêlin ku tu nêrîna xwe Bîr û baweriya xwe diyar dikî li Mekkeyê. Ji ber wê jî mesela ji wan direvin têne Medîneyê lê li Medîneyê digel muşrikan dijîn. Heta e, bendek heye yanî madeyek heye di peymanê de yanî dibêje muşrikên Medîneyê yanî nabe ku muşrikên Medîneyê parastina muşrikên Mekkeyê bikin. Yani em we qebul dikin, hûn azad in di şirka xwe de. Di dînê xwe de, di dînê xwe yê şirkê de, lê ji ber ku müşrikên Mekkeyê em bêjin zordar û zilimkar in, em li dijî wan in. Yanî ne ji ber şirka wan, yanî ne ku em nahêlin ew dînê xwe azadane mesela em bêjin pratîze bikin. Ji xwe hêzeke wan a wisa îş tune ye. Lê li Mekkeyê tên dîsa li Medîneyê digel müşrikan in. Ev gelek girîng e. Mesela îro di vî warî de gelek Em bêjin tu şaş têne fêm kirin. Misilman xwe jî şaş fêm dikin, ne misilman jî şaş fêm dikin. Mesela di Qur'anê da yan jî di hedîsan da dijeyetiya meşrikan tê kirin dibêjin qey ji ber şirka wan yani wextê ku dimê dijeyetî bi wateya em bêjin şerkirinê bi wateya em bêjin medaxileyên fîzîkî dijeyetî ku gava ku dijeyetiya meşrikan tê kirin xelk dibêjin qey yani ji ber şirka wan wisa bike ne xêr Yanî medaxleya fizîkî ne ji ber şirkê ye. Şer ne ji ber şirkê ye. Çunkî ji xwe gava ku tên dîsa digel muşrikan in. Şer ji ber şirkê nîne, şer ji bo xwe parastinê ye. Yanî ji ber ku yanî gava ku dibê muşrik ê dibê di Quranê de dibê yanî şerê muşrikan bikin bo nimûne. Lê ew muşrikên melûm in, El-muşrîkûn behsa Qureyşiyan tê kirin. Yanî muşrikên zalim. Yanî em bêjin divê ev were fêm kirin. Lê ji ber ku her tim müşrik hatiye gotin, müşrik hatiye gotin, mesela mümin müşrik yanî yani misilman müşrik hatiye gotin, dibêjin qey şer li wê derê şerê İslam û şirkiye na. Têkoşana di asta fikrî û felsefî de em bêjin. Belê, têkoşana em bêjin İslam û têkoşana tewhîd û şirkiye. Têkoşana İslam û kufriye. Lê di asta fizîkî de ne têkoşana wan e. Dastafizîkî de têkoşana azadiyê û zordariyê ye. Edaletê û zilmê ye di asta fizîkî de. Lê ji ber ku êdî mesela her tim mişrik û mu'min hatiye gotin, îro ev şaş tê fêmkirin. Wekî çi mesela em bêjin îro bû nimûne mesela kurd û tirk mesela şer dikin. Her tim tu dibê kurdan û tirkan şer kir mesela tirk wiha ne, tirk wiha ne, tirk wiha ne. Piştî hezar salan, hezar û çar sed sal mesela îro bûriye, piştî hezar û çar sed salan Ev çawa tê fêmkirin? Yanî tu dibê qey ji ber tirkîtiya wan yan jî ji ber kurdîtiya wan erê ew ji ber kurdîtiya me dikin lê em ji ber tirkîtiya wan nakin mesela têkoşana di navbera me de ne ji ber tirkîtiya wan e mesela. Lê eger ev her tim tirk were gotin were gotin dibe ku hezar û çar sed sal paşê ev wiha were fêmkirin ya we ji ber tirkîtiya tirkan we bi tirkan re têko em bêjin micadele dikir. Nexêr ne ji ber tirkîtiya wan. Erê me ji wan re digot tirk yanî lê ne ji ber tirkîtiya wan bû. Müşrik jî erê ji wan re müşrik tê gotin navê wan müşrik e lê ev ne ji ber şirka wan e yanî şer ne ji ber şirkî ye divê ev were fêmkirin yanî divê temamê ayet û hedîsan wiha were fêmkirin yanî yanî ayet û hedîsên di derbarê em bêjin şerkirinê de di derbarê têkoşana fizîkî de divê bi vîya weyê were fêmkirin ku bi vîya weyê nayê fêmkirin ji xwe naveroka vê peymanê jî nayê fêmkirin naveroka Qur'anê jî nayê fêmkirin naveroka em bêjin hedîsan jî Nayê fêmkirin. Belê, te dî me got ji me re Îslamek îro li Kurdistanê azadîxwaz ne bi tenê li Kurdistanê li hemî dinyayê li hemî cîhanê Îslamî Îslamek azadîxwaz û li Kurdistanê jî digel Îslamek azadîxwaz Îslameka neteweperwer û welatperwer pêwîst e. Heta na tiştê ku me gotin ji xwe ji bo em bêjin şiroveyeka dînî azadîxwaz em dibin besin yani. Yani çünkü tu hem duwarê dînî de hem duwarê em bêjin etnîkî de azadiyê qebûl dikî, yeksaniyê qebûl dikî. û di vê peymanê de jî mesela em bêjin em eşkere dibînin yani ne ku em hewl didin ji peymanê ji bo em bêjin şirînkirina îslamê

Yesrîbe. Ew dibê yedun yek in, yek destek in, yek rêz in, yek helwest in. Ela mendehî me Yesrîbe. Li dijî wan kesan ku êrişî Yesrîbê dikin, êrişî Medîneyê dikin. Welatê wan Medîne ye. Kî ev pêkhateyên em bêjin ku me behs kirin heta niha, dibê ev tev, Yekin, Yekrêz in, Yekhelwest in li dijî wan kesan ku êrişî Medîneyê dikin. Di rîwayeteke din de dîsa dibê Ve enne beynehum ennesr ela men dehîme Yesrîbe. Dibê di navbera wan de alîkarî, hevkarî heye, di navbera wan em bêjin, em bêjin misilman û yehûdî û muşrik. Ew ê alîkariya hev bikin. Ew ê hevkariyê bikin li dijî wan kesan ku êrişî Medîneyê dikin. Eger Medîne welat be, Medîneya me jî eger îro Kurdistan be, hemû pêkhateyên dînî û mezhebî û etnîkî yên Kurdistanê, yanî gelê Kurdistanê bi tevahî yek in, yekrêz in, yekhelwest in li dijî em bêjin wan kesan ku êrişî Kurdistanê tên çûna Yesrîbê de, çûna Medîneyê de, îro em dikarin bêjin Kurdistan. Yani ji vê derê û şixwe gelek em bêjin ne tenê di bendekê de, di gelek bendan de besa hevkariya van em bêjin pêkhateyan cihûyan û misilmanan û her wekî din mişrikan hatiye kirin. Yani bendek din mesela wiha dibê, dibê eger êriş li ser aliyekî çêbe, Yanî li ser cuhuyan yan jî li ser misilmanan yan jî li ser muşrikan çêbe hemû alî mecbûr in parastina wan bikin yanî û dibêje divê di navbera van da xweşî qencî dilsozî hebe yanî di navbera van aliyên cuda da yanî misilman û ne misilman ji hev re qenc bin ji hev re baş bin em bêjin ev tişt xwe ev tiştin ku em dibên ne bi tenê di vê peymanê de. Em dikarin ha ji ayetan jî ji hedîsan jî mesela em van tiştan bînin. Belê werhasil tiştekî ku me bas nekiriye em lê binhêrin li serinavan belê Belê bi kurtasî Yanî di peymanê de bendên ku bala me bikişînin ev in. Helbet ew rêveberiya em bêjin sîstema rêveberiyê ya ku pêxember li wê derê datîne paşê berfireh dibe. Yanî em bêjin dertê derveyî Medîneyê û êdî dînên cuda jî dînên cudatir jî beşdar dibin. Mesela di nava vê sîstema rêveberiya pêxember da yan jî di dewleta Medîneyê dibêjin hinek ji vê yekê re Digel em bêjin cihuyên Medîneyê, muşrikên Medîneyê, Mesîhiyên Necranê hene mesela, Xirîstiyanên Necranê, Mecûsiyên yanî Zerdeştiyên Hicrê hene, em bêjin tiştê ku berfireh dibe yanî dewleta wan yan jî sîstema wan a rêveberiyê û dîsa jî mesela ev tev azad in û yeksan in, di dînê xwe de, di xwerêvebirinê de, di hiqûqa xwe de em bêjin, hiqûqa xwe ya navxwe de, yanî di kar û barên navxwe de tev, azad û yeksan in. Ev gelek giring e ku îro mesela dewletên modern jî vê yekê pêşkêşî mesela civaka xwe nakin.

Yan jî Sunnî hene, Durzî hene, Nuseyrî hene, Mesîhî hene yanî. Ê divê me ev di nava xwe de yanî azadane xwe birêve bibin yanî mesela û şerê dawiyê Swêydayê bû nimûne li gor vê peymanê divê ser bixwe be di xwe rêvebirinê de yanî. Tu nikarî yanî hiqûqa xwe Yani hukuka İslam'a xwe li ser wan ferz bikî yani. Belê. Yani em dibînin ku perhuqûqiyek heye, pluralizm heye, sistemeke azadîxwaz heye, sistemeke yeksanîxwaz, yeksanî bi wateya wekeviyê ez bikartînim. û îro jî divê ev yek were pêkanîn, ev projeyeka bi vî rengî ya civakî û siyasî li Kurdistanê di nava Kurdan bi xwe de jî pêwîst e. Her çend îro em bêjin em li ser axa xwe desthilat nebin jî, serwer nebin jî, divê em ji niha de bingeha fikrî û felsefî û hiqûqî ya sîstemeke bi vî rengî danin di nava ciwanên xwe de, ne tenê ciwan di nava rewşenbîrên xwe de jî mixabin tune ye. Yanî di nava îslamîstên me de jî, di nava sekûlerîstên me de jî Tişteke bicû rengî tune ye. Yanî azadiya ku dibê mesela behsa azadiya te ya rojane dike. Tu di dînê xwe de azad î, dikarî nimêj bikî, dikarî rojî bikî. Nexêr. Azadî bi tenê ne ew e ku ez bikaribim nimêj bikim, yan jî azadî bi tenê ne ew e ku ez sekuler bim û bikaribim em bêjin şerabê vexwim. Nexêr. Yanî însan di bingehê de bûnewerekî însanê ku bi xwe bihese helbet. Bûnewerekî polîtîk e, siyasî ye yanî. Di warê siyasî de jî azadiya siyasî divê hebe. Azadiya siyasî ya her pêkhateyek divê hebe yanî. Çi pêkhateyeka dînî be, çi pêkhateyeka etnîkî be yanî. Îdî ev bi sîstemeke federal yan jî bi sîstemeke konfederal bi çawê tê pêkanîn ev îdî li benda nîqaşên rewşenbîran, siyasetmedaran, hiqûqnasan yan ev çawa tê sazkirin û şikdine. Lê divê em di cewherê de meseleyê fêm bikin. Belê. û dawiyê em ser vê jî biaxivin çend deqeye wextê me heye ê baş e niha gava ku em van tiştan dibêjin tedî hinek aliyên îdeolojîk hene hem di nava îslamê de hem li derveyî Îslamê di nava sekûleran de. Niha bû nimûne e, new selefî sîstema ku new selefî pêşkêş dikin yan jî sîstema ku îslamgir pêşkêş dikin yanî ji new selefiyan cudatir yanî hinek azadî xwastir e jiya wan niha misilmanên me yanî çi selefî bin çi e, Selefiyên li dervey li çi suniyên li dervey selefîtiyê bin yanî îslamgîr bin yan jî çi şîî bin mesela dibêjin qey gava ku eqîd yanî xweyê eqîdeya rast bin yanî ji aliyê îtîqadî ve mesela li ser rêya rast bin dibêjin qey dê ji aliyê fiqhî ve jî ji aliyê îştihadên siyasî ve jî ji aliyê em bêjin projeya xwe ya sîstema civakî ve jî ser rêya rast bin nexêr ev şaşiyek mezin e. Yanî mesela selefî dibê ji xwe yanî baweriya rast, eqîdeya rast ya me ye. Ew ê din tev mesela yan şirk e, yan kufr e, yan ehlê bid'etê ne yanî. Em wisa qebûl bikin jî. Yanî em yekane eqîdeya rast wek eqîdeya selefiyan jî qebûl bikin. Dîsa dibe ku tu di projeya civakî de di îştihatên siyasî de şaş bî. Ve bû nimûne yanî em sehabiyan bifikirin. Selefî mesela dibe yan tayê selefê ne. Ne wisa selef. Yanî sehabî ji selefî ne. Yanî eqîdeya selefî çunke ew ne selefî ne yekser xwe selefin yanî em bêjin. Eqîdeya wan rast e ne wisa em tevsa bawer dikin ku eqîdeya selefê eqîdeya sehabiyan rast e yanî besa selefiyên me dikim yanî besa suniyan dikim yanî dibe ku di başî yan tiştên cuda hene yanî derbarê sehabiyan da ê temam sehabî eqîda wan rast e. Lê tedî em şerê sehabîyan em dizanin ewsa yanê bi hezaran belkî bi deh hezaran ne belkî yanê bi deh hezaran yanê em ji çavkaniyên dîrokî dizanin yanê bi deh hezaran însan hatine kuştin. Li Cemelê mesela, li Sifînê, li Nehrewanê em bêjin. Piştî wê jî yanê li Kerbelayê yanê li Hereyê mesela trajediyên mezin hene. Ê di zamanê sehabîyan bi xwe de jî Bi hezaran însan hatine kuştin, bi deh hezaran însan hatine kuştin û eqîdeya wan rast bû. Yani ev tê wî wateyê ku tu xweyê eqîdeya rast jî bî dibe ku projeya te ya siyasî şaş be. Mesela bêjin ehlê sinnet bi xwe jî, ehlê sinnet tê, alimên ehlê sinnet tê bi xwe jî em bêjin li Cemelê li Sifînê

Ê wisa be yanê birayê min yan jî xwîşka min a selefî. Eqîda te di heqîqetê de eqîda rast jî be. Dibe ku projeya te ya siyasî şaş be. Yani ev navê watayê ku tu di siyasetê de jî rast î yani. Yan jî mesela em bêjin îslamîst jî mesela selefî li dijî hemû ekolên din ên dînî jî xwe xwe wisa dibînin. Îslamîst jî yan ji misin bawermendekî em bêjin klasîk bifikir ji ber ku misilman e dibêje qey hemû tiştên wî rast in mesela xwez dijî sekûler an xwe te hemû waran da rast bîne yanê dibe ku tu îslamîst bî dibe ku tu îslamî bî dibe ku tu misilman bî lê dibe ku proje te ya civakî siyasî şaş be proje sekûleran rast be bala xwe dê duwarê civakî siyasî da dibe ku Tu şaş bî dibe ku yekê sekuler rast be. Mesela, dibe ku tu neheq bî, dibe ku tu zalim bî, yekê sekuler adil be û rast be yanî. Ev bi vî awayî ye yanî. Ez misilman im wisa be bawekî otomatîk ji xwe ez rast im di hemî goran de. Na, tu di warê îtîqadî de dibe ku tu rast bî, lê di warê fiqhî de, di warê siyasî de, di warê çimkî mijarên, meseleyên yan jî kêşeyên civakî û siyasî kêşeyên îctihadî ne. Îctihad. Tu bi hewldana xwe dikî. Ji ber ku tu bi hewldana xwe dikî, ji ber ku ev yekser ji bo Xwedê re nate diyarkirin, tu îro li vê derê tu bi xwe naaxivî, tu li ser waqeyê tu bi xwe naaxivî. Ê ku tu bi xwe gava tu biaxivî, ew hingê êdî şaşî û rastî her du jî mimkun in eynî wekî sekûlerekî. Mesela. Ji ber wê jî ha yanî derî me got yanî tu misilman bî dibe ku proja te şaş be dibe ku ya sekûleran jî rast be. Yanî misilmanbûna te Nayê wî wateyê ku tu ji sadî sed her tim li dijî sekûleran heqî rastî yanî ev nayê wî wateyê. Divê mesela îslamîst jî selefî jî e, vê zihniyetê biterkînin. Li sekûler jî wiha ne mesela ew jî e, tiştek wiha li bawan jî he mesela ew jî wiha difikirin ya divê ji xwe ev e, Mirovekî dogmatîk e, yanî baweriyên wî yên dogmatîk hene, mesela hinek sekûler em bêjin. Eger yanê vî nekar be yanê ji wan ji wê dogmatîzma dînî borandibe, ji xwe ka evê çi pêşniyar bike yanî. Çunkî hê ji wê tarîtiya serdema navîn xilas nebiye yanî. Ka di derbarê civakê de di derbarê em bêjin siyasetê de di vî zemanî de, di vê serdema modern de Em ê çi ji wan sakîn yan tiştek tune. Yanî ew jî ji aliyekî din ve mesela dîsa ew jî xwe di ser wan radibîne yanî em bêjin. Yanî yanî aliyê dîndar yekser mesela em bêjin ew jî dibe ku mehkûm bike, dibe ku wisa dogmatîk bibîne. Yanî kêmasî di hemû aliyan de he hene. Ji ber wê jî divê em henek li ser helwesta xwe ya siyasî, yani new selefî, îslamîstên me, yanî Sunniyên li derveyî Selefîtiyê jî û sekûlerên me divê li ser projeya xwe ya em bêjin yan jî modela xwe ya rêveberiyê ji serî de bifikirin. Ji serî de mesela em bêjin lêkolînên xwe bikin yanê bû nimûne yanê di nava sekûlerên me da Hêzek, aliyek yan jî kesayetiyek ku azadiya siyasî û hiqûqiya Îslamê nas bikem heta îro ne dike. Azadiya mesela bijin li ser navê Îslama siyasî siyasî bi tundî dijatiya vê yekê dike yanî. Çira mesela bijin seküler jî vê wayî ne yanî seküler versiyona bijin sekülera Îslamîstan in. Yani İslamist bir rastî versiyona sekulera wan in. Yanî çunkî her du jî şêwaza wan a hizirkirinê şêwazeke totalîter e, yanî bi rengekî totalîter. Yanî em ê bi tevahî yan bibin sekuler yan jî em ê bi tevahî bibine îslamî. Yanî di besa okê dikim. Sîstema rêveberiyê dikim, besa sîstema hiqûqî dikim. Yan dê sekuler be yan jî dê îslamî be yanî bi tevahî.

Tirkî, Îslama Erebî, Îslama Farsî, yanî Îslama navend Tirkî yan jî pêşeng Tirkî, Îslama pêşeng Erebî, Îslama pêşeng Farsî û her sekûlerîzm jî, Kemalîzm, Apoyîzm, Be'sîzm. Di vî warî de firqa wan tune yanî. Yanî em bêjin hemû jî hewl didin ya xwe li ser civakê ferz bikin lê her duyê alî jî dibên temam. Di jiyana rojane de her kesek azad e di bîr û baweriyên xwe de. Em bêjin tu sekuler bî dikarî şerabê vexwî. Dikarî mesela em bêjin di warên din de mesela azad bî lê di vê sîstema jorê em bêjin îslamîst be. Yan jî sekuler di vê sîstema jorê sekuler be lê tu di bîr û baweriyên xwe rojane de azadî em bêjin. Na yani sona be yani. Em bêjin. Çünkü çawa tu Azadiya xwe ya siyasî ji bo azadiya xwe ya siyasî tê dikoşî û bê azadiya siyasî tu bi tu awayî mesela jiyaneka bê azadiya siyasî qebîl nakî divê tu ji bo aliyê din jî wisa bikî yanî. Belê xulase hemû alî çi îslamîst çi sekûlerîst çi ekolên nava îslamî çi ekolên nava sekûlerîzmê lîberal sosyalîst Anarşîst yanî yan jî binbeşên herdû aliyan jî zaf in yanî di nava îslamê de jî di nava sekûlerîzmê de. Divê tezên xwe û tewriyên xwe ji serî de saz bikin. Pêkvejiyana hemû cudahiyan bi rengekî azad û yeksan divê bibe bingeh di hemûyan de ji bo ku em bikaribin ji vê krîza Rojhilata Navîn, krîza cîhana Îslamî xwe rizgar bikin û ev krîz krîzeka siyasî ye. Krîzeka siyasî ye yanî di her şaristaniyetekê de krîzek heye. Krîza cîhana Îslamî jî yan jî krîza şaristaniyeta Îslamî jî krîzeka siyasî ye. Yanî krîza siyasî Krîza otorîteyê, otorîte hêza rewa, yanî rewatiya desthilatê, di warê rewatiya desthilatê de cîhana Îslamî ji berê de di krîzê de ye û îro jî sekûlerîzm jî, sekûler jî di navê de peyda bûne, krîz em bêjin kûrtir bûye yanî di vî warî de. Yanî di bingehê de krîza vê şaristaniyetê, şaristaniyeta Îslamî ku di serdema modern de kûrtir bûye, Çimkî bi hatina ekolên sekuler, tevgerên sekuler, rejîmên sekuler kûrtir bûye, ew jî çiye me ku rewatiya rewatiya desthilatê. Ev jî bi destûreka nû ku ev di heman demê de krîza destûrê ye yani. Destûr tevî me got çi em ji bo qanûna esasî dibêjin, qanûna bingehîn dibêjin. Destûreka nû, loma me îro got Destûra Medîneyê, Peymana Medîneyê û Peymaneka Kurdistanî û di heman demê de peymaneka ji bo em bêjin cîhana Îslamî yan jî Rojhilata Navîn pêwîst e li ser bingeha pluralîzmê, pirhiqûqiyê, Azadîxwaziyê û yeksanîxwaziyê belê bi kurtasî ev qas zor spas ji bo guhdariya we. Eger pirs hebin em paşê dikarin.